Sinjuri nilqawkom għal shooter ieħor shooter tal-kontroversja. Eħe, Marija.
Mela. Fuq xi ħan ikkelmu. Mela, tiftakar li kien hemm il-kontroversi dwar is-siġar tal-mosta. Eh. Issa hemm l-uffiċin tal-Knisja. Issa hemm is-siġra ta' ħdejn il-katedral web kontroversja biha wkoll. Charles, nisalmulek, Charles, nisalmulek minn hawnhekk, eh? ma muxu, muxu, darba muxu. Imma din iridu iqaċtu din is-siġra sabiex jisir substation. Għara minn ta' posti fil-belt, em fejn katedrali għamlu sub. Għamlu saqsira għamlu ġej. Ninsapaw u kifet taraw kapaċi em dan eh, dar ritrat jek joħraħat jod li ritrat bħalissa kapaċi jisir memorja, ikona, għaliex għax da s-siġar hemm ħsieb li jinqalaw minnaw. U jena nistaqsi lin-nies x'jaħsbu jekk daw is-siġar ta' il-katidral għandhom x'jibqgħu jew inkella naffordjawx li jtiru. Le, jibqgħu hemm.
Jibqgħu hemm. Sinjura, int ukoll? Kemm ilek tafhom hemm da s-siġar? Kemm għandi żmien.
O, s-siġar mhu sbieħ kullimkien, imbagħad il-belt, ħafna bini.
Ħażin jagħmlu. Jogħġbuk?
Ħafna. U tiddejjem tiftakarhom hemm? Ejwa, ejwa, dejjem, dejjem. Ma nagħmilx ta'.
Għandhom jibqgħu hemm. Avolja għandna bżonn substation. Ma rajlhom hemmhekk għaliex. Għandna bżonn is-siġar għax is-siġar isebħu. Imma issa jekk hemm il-bżonn jiena meta nidħol fl-argument. Ma xi post ieħor bejn jagħmlu. Naħseb ħanejlek bil-kummenti għandna nagħlqu possibbli ma nkunx post ieħor. Ella dak ta' spilli hawn.
Mela, Robert, hi, poġġiha taħtek is-substation.
U dan ix-xar huwa irrakkomandati li nħabblu moħna mhux b'affarijiet ħżiena imma bil-crosswords puzzles. Għandek xi tħaddef.
Għaliex il-crosswords puzzles? Crosswords puzzles jgħinok biex tħaddem moħħok u tevita ċertu kundizzjonijiet u martu jinħamur nagħmel waħda kbira kbira għal il-ġejn. U għedin fil-pjazza tal-Birgu kulħadd tad-dej gas mal-pjanċa biex sa din il-ġimgħa stess din il-pjazza tkun qiegħda terġa' tirritorna lura għand il-poplu tal-Birgu għal kulħadd insomma. Nkunu qed nagħmlu il-crossword puzzle

San Lawrenz. Gradilja. Gradilja! Ftit iktar l-isfel fir-Birgu hemm il-monument tal. Helsi.
Helsi! Għal-bżonn naqsom mill naqra. Waqt li rxoxt, eh. in-nies jibdew il-ħwejjeġ jagħmlu. Iqaċtu dik kemm iqaċtu. Tar-regatta fejn qegħdin għandek il-q u la

San. San, bravo! B'xi mod jew ieħor għadna l-crossword puzzle żammejna moħħna attiv u qed nistennew illi titlesta din il-pjazza din il-ġimgħa stess ħalli tkun tista' titgawda. Grazzi. Agħmlu l-crossword puzzles għax tajbin għall-moħħ, inqasulek l-istress, iżidulek il-vokabularju. Ejja, qed isma' minn. Naħdem fuq crossword jien. Tini.
Ara.
Wieħed li jaf lil dik. Naf. X'inhi? Le nafa hi.